Ma da begréisse mir Iech hei op dëser Pressekonferenz vun déi Lénk zum Projet de loi 7325, dee moar och an der Chamberkommissioun wäert virgestallt ginn, am Uschloss zum nationalen an internationale friddenspolitesche Kontext, op deen ech wäert agoen, wäert eisen Deputéierte Marc Baum d'Positioun vun déi Lénk zu deem Projet de loi erläuteren. De politesche Kontext gëtt deene wou sech Fridde wënschen, also der Majoritéit vun der Bevëlkerung, esou ass dat haut an esou war dat am Fong ëmmer an der Geschicht, erëm ëmmer méi Grënn zu Suergen. D'Aussetze vum INF-Vertrag D'Münchener Sécherheetskonferenz, déi haaptsächlech demonstréiert huet, wéi all d'Groussmuechten, USA, Russland, China, Cavalier seul maachen an um diplomatesche Wee guer keng Avancementer hikréien Richtung e Multilateralismus, deen eis Fridde giff bréngen, zesumme mat all deene Kricher, déi nach ëmmer lafen, fir nëmmen de Jemen, Syrien, d'Ukrain, awer och nach ëmmer de Konflikt am Mali ze nennen. Fir Observateuren ass dat awer alles anescht wéi eng Iwwerraschung. Ënner anerem um NATO-Sommet 2014 zu Wales ass d'Richtung vun deenen 28 Länner kloer ugekënnegt ginn. All déi Länner sollen zwee Prozent vun hirem PIB ausginn fir Oprüstung. Déi wou et scho maachen, déi op deem Niveau scho sinn, déi sollen dat weiderhi maachen. A virun allem ass et awer drëm gaangen, datt en déi, déi ënnert deenen zwee Prozent leien, déi zwee Prozent och endlech sollen erreechen a konsequent sollen dodrop hischaffen. Dat heescht natierlech och, dass Lëtzebuerg dat soll maachen a säi Militärbudget massiv soll steigeren. Gesot, gemaach ass dann och. Lëtzebuerg, spéitstens mat de Lignes directricen, déi se déi lescht Regierung schonn op de Wee bruecht huet, ass de Wee gezeechent, fir op déi Oprüstung konstant hinzeschaffen, vun den 160 Milliounen, déi 2009 fir Oprüstung investéiert gi sinn, fir de Militär investéiert gi sinn, wäerte mer 2019, dëst Joer, scho méi wéi op den Duebele si mat 365 Milliounen. An och an den nächste Jore geet déi Steigerung weider, dass mer och wäerten de Kooperatiounsbudget an den nächste Joren iwwertreffen, wat dann am Fong eng ganz aner Prioritéitesetzung vun eiser Politik duerstellt, wéi dat sollt de Fall sinn, wann een am Fong d'Deklaratiounen vu ganz ville Majoritéitspolitiker kuckt. D'Regierung probéiert bei aller Oprüstungspolitik, dem Kaf vu Waffen a Krichsgeschier, esou ze maachen, wéi wann et ëmmer nëmmen ëm Fridden, Informatioun, Opklärung, Observatioun giff goen. Ma de Projet de loi 7325 entbléisst awer dee Storytelling, weist, datt et d'Prioritéitesetzung ass, fir, am Fall vun de Fäll, wa d'NATO oder aner Partner et verlaangen, ganz kloer kënnen zu militäresche Konflikter an och zu eben zu Kricher bäizedroen. Ausserdeem verst, also ass den, de Begrëff Informatioun, wann een un d'Kricher vu muer denkt, alles anescht wéi neutral oder onschëlleg, mee dass grad mat den Informatiounen, wou d'Informatiounen sinn d'Rohmaterial vun de Kricher vu muer, wann een och drun denkt, wéi d'Waffenindustrie sech entwéckelt a wéi wichteg do et wäert sinn, fir Informatiounen ze hunn an Informatiounen ze verschaffen. Bei all deenen Zeechen, déi op Krich stinn a wou Lëtzebuerg wëll als bon élève matmëschen, Kann een op der Säit vun der Zivilgesellschaft zu Lëtzebuerg an international awer observéieren, datt sech en aktive Widderstand géint déi Politik organiséiert an d'Engagement ëmmer méi grouss gëtt. D'International Campagne fir d'Ofschafe vun Atomwaffen, kuerz ICAN, huet dann och 2017 de Friddensnobelpräis gewonnen a gewënnt weider un Ënnerstëtzung an un Terrain. No der Ënnerstëtzung vun deenen 122 UNO-Memberslänner ginn et och elo ëmmer méi Stied, an Däitschland zum Beispill, an der Schwäiz, déi dës Initiativ ënnerstëtzen a ginn et och zu Lëtzebuerg Bestriewungen, fir och um Niveau vun de Stied en Engagement an déi Richtung ze hunn, fir nieft der weltwäiter Friddensbewegung dës Campagne weiderzebréngen. 2018 ass dann och zu Lëtzebuerg d'Friddensbeweegung nei opgelieft an och déi gréisst Gewerkschaft huet ënner anerem zum Ulass vun der Éischt Mee-Ried vun 2018 sech kloer géint déi aktuell Oprüstungspolitik ausgeschwat an huet och dozou opgeruff, dëst Joer en Ouschtermarsch erëm zu Lëtzebuerg z'organiséieren. Nodeems d'Friddens a Solidaritéitsplattform 2018 schonn mat der däitscher Friddensbeweegung zu Büchel, also hei vir an der Eifel, géint d'Stationéiere vun Atomwaffen a géint Atomwaffen iwwerhaapt an eiser direkter Noperschaft a weltwäit demonstréiert huet, also op enger Plaz, wou scho joerzéngtelaang aktive Widderstand géint Atomwaffe gemaach gëtt, sief dat mat Demonstratiounen oder mat Aktiounen, Aktiounen ähnlech wéi déi, wou elo rezent stattfonnt hunn zu Kleinbrogel, wou eng belsch Friddensorganisatioun och elo mat dräi EU-Deputéierten eng Aktioun organiséiert hunn, déi. déi elo an der Ëffentlechkeet war. Alles dat sinn Unzeeche vun enger Friddensbeweegung, déi zu Lëtzebuerg a weltwäit ëmmer méi grouss gëtt. A mat den Erklärungen, déi de Marc Baum Iech elo wäert ginn, wäert Der verstoen, firwat esou d'Engagement vun ëmmer méi Deputéierten, och hei am Land, an och der Zivilgesellschaft ëmmer méi wichteg wäert ginn.
Voilà, merci Gerry fir déi Aféierung an och fir deen de Kontext ze setzen an deem sech dësen Text, dëse Projet de loi setzt. Op der enger Säit hu mer eng Oprüstungsspiral, déi besonnesch vu westleche Länner ugefeiert gëtt, An op der aner Säit hu mer eng Zivilgesellschaft, déi erëm ufänkt sech ze mobiliséiere géint genau déi dote Logik vun Oprüstung an och net nëmme vun Oprüstung, mee vu militärescher Ausernanersetzung, vun eventuell politesche Konflikter. De Gesetzesprojet, iwwer deen et geet, dee stellt fir eis ganz kloer en Dammbroch duer. Et ass e radikale Revirement vun der Lëtzebuerger Aussepolitik zënter dem Enn vum Zweete Weltkrich. Dat kléngt ganz pathetesch, mee et ass och esou. Nom Zweete Weltkrich huet d'UNO Missiounen am Ausland, also huet Lëtzebuerg partizipéiert, kënnen u Missiounen ausserhalb vu Lëtzebuerg am Kader vun Opérations de maintien de la paix. Do sinn et eng ganz Rëtsch Viraussetzunge ginn, déi hu missen agehale ginn. An déi allerwichtegst war, et huet missen e Mandat vun der UNO bestoen. 1992 ass dunn e Gesetz zu Lëtzebuerg votéiert ginn, wat dat schonn e bësse méi breet opgestallt huet. Nämlech do ass dann an deem Gesetz, wat mer, wat am Moment nach en vigueur ass, ass da gesot ginn, mee de Maintien de la paix, dee brauch den e Mandat vun enger internationaler Organisatioun, wou Lëtzebuerg Member ass. Dat war eng Conditio sine qua non, fir kënnen eng Auslandsoperatioun ze maachen am Kader vun der Opération de maintien de la paix. Lo gëtt den Titel vum Gesetz geännert, an do muss ee soen, dat ass och nëmme kohärent, nämlech aus Opération de maintien de la paix gëtt eng Mission de gestion de crise. Dat heescht, d'Zilsetzung, nämlech d'Friddenserhalung an d'Friddensstëftung ass ewech, an ech kommen nach drop zeréck, a wäert och neméi virdergrondeg an de Missioune vun esou Asäz stoen. Dat ass also wierklech eng komplett nei Geschicht, déi mer hei ufänken. Et gëtt argumentéiert, datt de Maintien de la paix vill ze restriktiv wier fir déi Missiounen, déi Lëtzebuerg an eventuell seng Alliéierter aktuell a besonnesch en vue vun zukünftegen Ausernanersetzungen bräichten. An duerfir gëtt gesot, méi Gestion de crise, dat entsprécht vill méi deem Profil, wéi mär eis virstellen, wéi d'Lëtzebuerger Arméi an Zukunft soll am Ausland agesat ginn. Also se argumentéieren dat och, andeem se soen, maintien de la paix, mee et geet och drëm, Zitat, datt mer imposer la paix. Also d'Lëtzebuerger Arméi imposéiert de Fridden an anere Länner, an dat Imposéiere vu Fridden, do denkt een dreckt wéi d'Imposéiere vun der Pax Romana oder der Pax Americana, dat ass d'Konzept, d'Idee, d'Philosophie, d'Ideologie, déi hannert deem Changement stécht. Bis elo war et ebe sou, dat hunn ech gesot, datt et huet missen e Mandat vun enger internationaler Organisatioun ginn, wou Lëtzebuerg Member war. Dat soll sech änneren. Et soll nämlech elo kënnen an Zukunft esou sinn, datt Lëtzebuerg, datt d'Regierung ka bilateral Kooperatioune mat eenzele Länner maachen, ouni duerfir mussen en internationaalt Mandat Ze hunn. Dat ass eng komplett aner Philosophie wéi déi Sécherheetsuerdnung, déi et nom Zweete Weltkrich am Kader vun den internationalen Organisatiounen an Institutioune proposéiert ginn ass. Och eng weider wichteg Konditioun, déi am 92 er Gesetz nach drasteet fir Auslandsasätz, ass nämlech, datt et An deem Ausland, wou een sech dann, wou een d'Arméi dann déployéiert gëtt oder d'Zaldoten déployéiert ginn, datt et do muss e Consentement des parties engagées ginn an deem Land, dat heescht, do wou Biergerkrich ass, do wou et eng konfliktuell Ausenanersetzung gëtt, mussen déi Partien averstane sinn, datt esou eng international Missioun stattfënnt. Klassescherweis kenne mer se als casque bleu. Dat fält och elo ewech. Et muss net méi de Consentement gi vun deene Partien an engem anere Land, déi an e Konflikt engagéiert sinn. Dat ass awer an der Zäit gemeet ginn, notamment fir ze verhënneren, datt wärend esou internationale Missiounen d'Zaldoten tëschent d'Fronte Geroden an bemol zur Zilscheif ginn vun alle méigleche Partneren an virun allem och, datt se net wouer geholl ginn als eng intrusiv Kraaft, datt se net wouer geholl gi sinn als eng quasi imperialistesch oder kolonial Kraaft. Duerffer stung dat dran an duerffer war dat och esou wichteg. Lo steet just dran, dat eenzegt wat muss gi sinn an deem an deem Land, wou een dann, wou d'Arméi da soll higoen, dat si Facteurs d'instabilité. Dat ass sou zimlech alles, wat ee sech dorënner virstelle kann. An am Commentaire des articles, fir dat ze, fir do Beispiller ze ginn, steet dann, jo, et misst an deem Land un certain facteur de risque ginn. Also dat ass awer nu wierklech alles. An domat hu mer alles opgemeet, wat d'Potentialitéit ugeet, wou een d'Arméi kann employéieren, zesumme mat engem oder zwee Partneren, ouni internationaalt Mandat, ouni de Consentement vu Partien, déi an deem Konflikt engagéiert sinn. An dann, fir d'Kiischt um Kuch dann nach drop ze maachen, ginn déi puer Mechanismen, déi mer zu Lëtzebuerg hunn, fir eng demokratesch Kontroll iwwert den Deploiement vun der Arméi ze garantéieren, ginn déi reduzéiert. Am Moment ass et esou, datt all Auslandsasaz muss en Avis vum Staatsrot do leien. Et muss en Avis votéiert ginn an der Presidentekonferenz vun der Chamber an déi zoustänneg Chamberskommissioun muss consultéiert ginn. Consultéiert heescht net, datt se muss en Avis ofginn, se muss just consultéiert ginn. Dat wat elo ewechfält, dat ass den Avis obligatoire vum Conseil d'État. Wat ewechfält, ass de Vott an der Presidentekonferenz. An dat eenzegt wat bleift, dat ass, datt d'Chamberskommissioun, an deem Fall d'aussepolitesch an elo, well et getrennt ginn ass, d'Defensekommissioun, musse consultéiert ginn. A wéi enger Form, ass och net kloer. Dat kann eng informell Consultatioun sinn, datt de Minister dohinner geet a seet, voilà, dat hu mer wëlles, wat denkt Der? An bon, eng Majoritéit ass dann eng Majoritéit. Et stéisst eis och besonnesch wich-, also besonnesch op, well dee Vott an der Presidentekonferenz war deen eenzegen, wou een als, wou All d'Parteien, wat d'Reglementer uginn, d'Méiglechkeet hunn, ofzestëmmen. An der Defense-Kommissioun zum Beispill si mär net Member, mär sinn do just Observateur, mär kënnen net u Votten deelhuelen, wat, wann et dann zu engem Vott géif kommen, wat méiglech gewiescht wier, an der Presidentekonferenz. Dat heescht, déi puer spärlech Méiglechkeete vun demokratescher Kontroll iwwert e Champ d'action, e Champ d'application, deen immens an d'Gigantescht erweidert gëtt, d'demokratesch Kontroll gëtt am Géigenzuch nach weider reduzéiert. An dann deen drëtte Volet, also dat ass an eisen Ae scho Skandal genuch a wierklech, wéi ech soen, e komplette Paradigmewiessel vun der lëtzebuergescher Aussepolitik vun der Aart a Weis, wéi och d'Diplomatie eng Roll an der Konfliktléisung an der Vergaangenheet zumindest no baussen hi sollt gestallt hunn. An dann dat drëtt Element vun deem Gesetz, do geet et dann drëm, datt et méi einfach soll gemeet gi fir Militäracquisitiounen ze maachen, well de Begrëff vun där Acquisitioun wesentlech erweidert gëtt. An dann, an do liesen ech Iech einfach aus dem Exposé des motifs vir, do steet dann dran, Les modifications proposées, also d'Vereinfachung fir bestëmmte Forme vun Acquisitiounen ze maachen, les modifications proposées visent à faciliter le développement d'une véritable politique économique et industrielle, ouvrant ainsi une nouvelle ère en matière de services créés par notre industrie. Et geet ëm d'Méiglechkeet, e militäresch-industriellen Komplex zu Lëtzebuerg, deen en germe ass, weider ze entwéckelen, notamment wat d'Capacité satellitaire ugeet, awer och wat aner Forme vu public-private partnerships ugeet, déi deenen hei sollt d'Dier opgemeet ginn an erméiglecht ginn. Et ass e wesentlechen an e fundamentale Broch vun der Aart a Weis, wéi Lëtzebuerg zënter dem Zweete Weltkrich agéiert huet an der internationaler Sécherheetsstruktur a wéi eng Roll Lëtzebuerg, nämlech éischter eng vum Appeasement, versicht huet an zu verschiddenen Zäiten ze spillen. Dat hei ass genau de Contraire. Et ass. Dat, wou mer ewechkomme vun enger, vun engem internationale Kader, deen an der Zäit mol d'UNO duerchge, duergestallt huet, deen ëmmer weider duerchlächert gëtt, deen ëmmer manner Poids kritt, hin zu enger Politik, wéi se virun der UNO oder hirem Virgänger, der Société des Nations, bestanen huet, nämlech déi vu, vun der Kraaft oder vun der Muecht vun deem Stäerkeren, d'Doktrin Clausewitz, nämlech Krich als Weiderféierung vun der Politik mat anere Mëttelen. Et ass e ganz gravt Gesetz, wat hei, wat hei elo um Rôle steet. Et ass déposéiert ginn am Juni 2018 vum Minister Schneider, dee jo och schonn keen Heel draus gemeet huet, datt e fënnt, datt Militärinvestitiounen och sollen d'Ekonomie beräicheren. An e gëtt awer elo, an dat ass awer net oninteressant, e gëtt awer elo verteidegt, souzesoe vun deem neie Verteidegungsminister, dem François Bausch. Wéi dat Gesetz 1992 iwwert den iwwert d'Opération de maintien de la paix, déi gemënzt war op de Jugoslawie-Krich virun allem, wéi dat votéiert ginn ass, wat wesentlech méi restriktiv ass, wesentleche, an nawell awer d'Méiglechkeet ganz staark opgemeet huet fir Auslandsasätz ënner bestëmmte Konditiounen, war deeselwechte François Bausch Deputéierten An en huet dat Gesetz net matgestëmmt, well et en ze wäit gaangen ass, wat d'militäresch Interventiounsméiglechkeet vu Lëtzebuerg am Ausland ugeet. Elo, 27 Joer dono, ass hie selwer Verdeedegungsminister an e muss en, oder e vertrëtt, mä an der Chamberkommissioun e Projet, deen net vum Rôle zeréckgeholl ginn ass, mä deen nach weider dropsteet, deen, D'Expressioun dovunner ass, wat och am Koalitiounsaccord steet, nämlech d'Ligne directrice vun der Defense bis 2025, wou dat heiten en Deel dovunner ass, weiderzeféieren. An et muss ee soen, datt et e Schlag an d'Gesiicht ass vun all deene Leit, ob jonk oder al, déi sech rëm am Gaang sinn ze mobiliséiere fir eng Friddensarchitektur a géint eng interventionistesch Militärpolitik. Fir eis ass kloer, Dat eenzegt Éierbar, wat e grénge Verteidegungsminister an dëser Situatioun ka maachen, dat ass, datt e Main virun d'Chamberkommissioun trëtt a seet, datt Dräi Véirels vun deem dote Gesetz an d'Poubelle flitt an eventuell eenzel Elementer, wou et dann ëm Remuneratioun vu Pilote geet, dat kann ee mengetweegen och nach bäibehalen, mee datt de ganze Rescht an dee Paradigmewiessel, datt deen zu Lëtzebuerg net stattfënnt an virun allem net stattfënnt mat engem grénge Verteidegungsminister. Ech hunn natierlech meng Zweifelen, datt dat esou wäert geschéien. Ech hunn d'Hoffnung awer trotzdeem nach ëmmer net ganz opginn, datt et awer och nach en Iwwerrescht vu Gewëssen a Bewosstsinn souwuel beim aktuelle Verdeedegungsminister wéi och bei de Gréngen insgesamt als Partei gëtt, fir op deen dote Wee ze goen.